סאו כ'בין געווען אין מאנסי און איך האב געהערט אז מלכות איז עפעס ארויסגעקומען מיט א נעקסט לעוועל סטאר, ס'איז נאכנישט דא אזא זאך אין די מארקעט, סאו כ'האב געפיגערט איך מוז קומען אויסטשעקן, איך בין דא געווען וועגן עפעס אנדערש, עז יו וויל סי אויף פעדער סטעטוס, באט איך האב געהערט אז מלכות האט עפעס א ברענער זאך וואס קיינער האט נאכנישט, קוק וואס דא טוט זיך, איטס אנבעליוועבל, כ'האב מיין לעבן נישט געזען אזא סטאר, איך בין נאכנישט געווען אין די סטאר, wow קוק וואס דא טוט זיך, געב א קוק א רגע אויפן דאך. געב א קוק ווי דא טוט זיך. כ'גלייב נישט אז מאנסי האט נאך האט אזא סטאר. כ'גלייב נישט בכלל. איך האב אנהייב נישט געזען אזא דאס א דאס הייסט נישט קיין ספרים סטאר אפילו. דאס הייסט א דזשודעיקער סטאר. דאס איז קרעזי. א רגע וואס איז דאס? וואו דאס איז קאול. ווייסט דאס איז? איך האב אנהייב נישט געזען אזא זאך. דאס איז פאר מענטשן וואס ווילן בענטשן די קינדער. פאר די פאר די נשים ווילן ארויף לייגן די הענט אויף די מיידלעך, מיין איך בין געווען ביי מיין טאטן בענטשן די אייניקלעך און מען האט געדארפט טרעפן עפעס א א וואטעווער, דאס איז זייער שיין, ביוטיפול. אקעי קוק וואס דא טוט זיך, הערליכע תפילין בייטלעך, דעזיינס, איך האב געמאכט גראדע לעצטנס א תפילין בייטל פאר מיין זון, איך בין געווען ביי איינעם, נישט געהאט קיין סעלעקשאן. זע וואס דא טוט זיך, איך האב מורא מיט אזא תפילין בייטל מען אים ארויס ווארפן פון ישיבה, איך ווייס נישט פארוואס, באט מען טאר נישט מען מעג נאר האבן די די געהעריגע וועלוועט, איך איך ווייס נישט איז דא נאך ערגעץ וועלוועט חוץ אין די אין די רעפארם שילן וואס זיי מאכן די מגן דוד אויף די דאס, wow דאס איז הערליך, סאו קוק וואס דא טוט זיך, wow. דאס זעט אויס ווי ס'איז געמאכט פון פאולער בער. די עולם ווערט היינט משוגע ווען ס'קומט צו די זאכן, דאס גראדע האב איך זייער ליב. דאס איז סימפל, ס'איז הערליך, ס'האט א דיזיין. היינט צוטאגס וואלט איך געקויפט אזא זאך. איך האלט ס'איז סאך שענער. קוק אן די הערליכע מחזורים, wow! האסט דא נייע דיזיינס, ווען איך בין געווען א יונגל איז געווען שמחה ואורה. האסט אפילו נישט געוואוסט ווי די בעל תפילה זאגט און ווי דו דארפסט זאגן, האסט נישט געוואוסט וועלכע יוצר סאטמאר זאגט יא, סאטמאר זאגט נישט. אה, שיינע קיטלעך. דאס איז ביוטיפול, קטן. העהע, קוק דא טוט זיך. דאס איז א נייע וועלט היינט. מען לייגט אריין שאולדער פעדס. דאס איז פיינע נייעס. זאל דיר נישט זיצן, זאלסט נישט אויסזען ווי גייסט ארויס פון ביזנעס. אסאך פון די מענטשן טוען אן די קייטענע, העהע, געב א קום אריין מיט נאכמער. די גארטל זעען געהעריג ארויס ווי זיי גייען דורך בענקראפסי. און דאס איז די, דאס איי געס איז די לינען, זיי האבן אלע מינע סייזעס, אלע מינע, פשי ביוטיפול, קוק אן דא, גא, קוק אן עס איז ווייס, ער קומט אריין משוגע קלאר דער מלכות, סך הכל זע איך איז יוניק, ער ברענגט זאכן וואס איך האב נאך נישט געזען, האסט דא די אלע טלייסעם, זע איך, ברענד ניו טלייסעם, איך ווער משוגע פאר דעם, איך וואלט געגאנגען פאר דעם. געהעריג, ס'העט זיך אנגענומען טשעקערס אדער שאך שטיך איך זום אריין אויף דעם דאס איז קרעזי איי לייק איט ס'איז ביוטיפול. דאס איז סידיראם, תהילים'ס, ביוטיפול סטאף, לאמיר זעהן וואס נאך ס'טוט זיך. Wow און דא זעה איך זיי האבן אלעס, זמירות דברי יואל, זמירות המפורש, שני מקווה כדי אה קוק אן זיי האבן אלע חסידישע ספרים ביוטיפול look at this אוהב ישראל אה די הייליגע בני יששכר זיך פון מיינע רעבעס דאס איז שיין. דאס איז זייער שיין. אקעי גיי רעדן מיט אים, כ'מיין איך גיי דאס קויפן באלד, דאס איז ביוטיפול. און דאס איז חלה דעקלעך. דא גייט מערטשענט קומען די נייע אדאפשענע סימבאל. דאס איז זייער שיין. wow נייס! דער האט עס ארויס. דאס האב איך ליב, דאס איז שיין. דאס גייט מיך שוין קאסטן צופיל געלט דא. און דא האבן זיי קינדער מחזור. אה דאס איז שיין. קוק דאס אן. ס'הערליך. ברענגס מיט. באט קיינער גייט נישט מיט ברענגען, ס'איז אביסל העווי פאר קינדער באט קיינער ברענגט נישט מיט אלע פינעף אין בית מדרש, אנלעס אנלעס ער קלינט די שילן, ער וואוינט דארט. Wow דאס איז שיין, קוק אן, ביוטיפול, כפתור ופרח. סאו דא קוק אן זעה איך איז דא שטענדערס, דאס איז שיין, דאס איז wow, לוק קוק אן וואס דא טוט זיך, דאס האב איך נאכנישט געזען, א שטענדער אויף א שטענדער, דאס איז נעקסט לעוועל. און וואס איז דאס? Wow דאס איז ביוטיפול. זיי מאכן נישט די וואוד קאלערס, מ'האט די עקלדיגע געהעריגע די פארקעי פלאר, מ'נעמט עקסטערע פארקעי און מ'האט געמאכט דערפון א שטענדער. דאס איז ביוטיפול, קוק עס אן, קוק אן ווי שיין. זייער זייער שיין, איים ווערי אימפרעסד. איז דא זעמער ביי די ציצית, און ביי די וועי איך מוז ענק עפעס זאגן, קיינער האט נישט די ציצית, איך האב דאס געקויפט אין מלכות אין ברוקלין, קוק דאס אן, ס'איז ציצית מיט א דעזיין, קיינער, ס'איז הערליך, קודם כל ס'פילט גוט, ס'פילט פרימיום, ס'איז נישט אזוי טייער ביי די וועי, ס'דא אויכעט, קוק אהער וואס דא טוט זיך, היינט איז געווארן זייער אין סטייל, די עולם איז שוין אויסגעלאפן פון זאכן וואס צו טון, סאו ס'איז געווארן א נייע סטייל ווייט ענד ווייט, פארוואס זיי האבן נישט געמאכט בלוי ענד בלוי פאר תכלת ווייס איך נישט, באט די היינטיגע דודס וואס וואס גייען ארום מיט די טייטע הויזן מיט די מיט די פלאופערס און זיי זאגן אנגעהויבן מיט די ווייט ענד ווייט, סאו זיי האבן דעם זעלבן דעזיין, פאר ווייט ענד ווייט, קיינער האט נישט די ציצית, איטס אנבעליוועבל, און פארשטייט זיך ס'איז געמאכט מיט אידן יראים און שלמים, באט א ציצית מיט א דעזיין, ס'איז קרעזי, איך האב דאס נאכנישט געזען, דאס איז שיין, זיי האבן די מהדרין ציצית, דו קענסט יעצט באקומען פאר טווענטי טו דאלערס, איך האב געזען אויף זייער סטעטוס, אויך א ריזען פארוואס איך בין געקומען דא, יעצט קוק אן דא, מ'גייט אריין צו די עשירות חלק, מ'וועלט מסביר זיין וואס דאס איז. קוק אן די הערליכע מענטעלעך אויכעט, דעיס איז ביוטיפול, אויכעט מלכות האט עס ארויס תכלית, כווייס נישט דא איינער וואס מאכט אזאלכע שיינע מענטעלעך, סאיז אנבעליוועבל, און קוק וואס דא טוט זיך, האסט דא מזוזות, לוק עט דיס דיס איז ביוטיפול, איך האב נאכנישט קיין ספר תורה, איך מיין מיין טאטע האט מיר אוועק געלייגט א ספר תורה, סאו א קרוין גלייב איך נישט עט מען קויפן, באט לוק וואטס גאוינג אן, סאו דא גייט מען אריין אין די עשירות חלק, וואס איז עשירות? א שירות קוק אן, לוק עט דיס, איטס ביוטיפול, גיי אריין, שעם דיך נישט, קוק דאס אן, קוק וואס דא טוט זיך, זאג מיר ווי דו קענסט באקומען אזאלעכע, איך מיין איטס נישט טרעדישענעל, די עולם האט ליב די העווי מעבל, באט איטס ביוטיפול, איך ווייס נישט פון נאך איינעם וואס טוט דאס, קוק אן דאס, wow, סאו אונז זעמיר יעצט אין די עשירות חלק, וואס איז עשירות? עשירות איז די סופרות אימפעריע, יעדער איינער קען עשירות, פאר די טאפ אוו די ליין, עניבאדי וואס וויל סופרות וואס איז ביוטיפול און ס'איז די מערסטע מהודר, קומט צו עשירות, נישט קיין חילוק צו ס'איז תפילין, מזוזות, ספר תורות, עשירות איז געווארן א ברענד נעים פאר א ריזן, סאו מלכות טיעמד אפ מיט עשירות, מלכות ברענגט דיר די מענטעלע חלק מיט די דאס, און עשירות ברענגט, סאו ווען דו ווילסט אריינקומען אין א ספר תורה, דו ווילסט תפילין, דו ווילסט עניטינג, ברענגט דער מלכות די נעקסט לעוועל זאך, מלכות איז קינג ווען ס'קומט צו דזשודעיקע, און מ'קען נישט אריינברענגען סתם עפעס א ראו לעוועל ספרות, ברענגט מען אריין עשירות וואס איז די ברענד נעים, אזוי באקומסטו אלעס, לוק עט דיס, זאג מיר נאך איינער וואס מאכט דאס, גאלד און זילבער און ביידע, איך האב גערעדט מיטן ארבעטער ער זאגט מיר מ'האט געמאכט א עצי חיים פאר איינעם אין דריי טעג, א זילבערנע עצי חיים, זיי האבן אלעס רעדי, אקעי דאס די מגילה האלט עס איז פון מלכות, דאס ברענגט ער עשירות, קוק אן דא, זום אריין, עס איז ביוטיפול. זעהט אויס ווי עי איי האט עס געמאכט אדער מיט א קאמפיוטער, קענסט גלייבן מיין האנט האט דאס געשריבן, איטס אנבעליוועבל. סאו דא האמיר די לולב האלטערס, ביוטיפול סחורה, זיי האבן מיר געזאגט אז דאס און דאס זענען נייע דעזיינס, באט אלעס איז ביוטיפול. קוק אן וואס דא טוט זיך, דא איז עפעס וואס איך האב מיין לעבן נאכנישט געזעהן, איך ווייס נישט איז דא נאך איינער וואס טוט עס, אן עמברוידערד סדר אושפיזין, דאס גיי איך דעפענעטלי קויפן, עס איז אנבעליוועבל, זום אריין אויף דעם א רגע. מענטשן מאכן, מען מאכט פיקטשערס פון, מען טרייט צו מאכן סאטמאר רבי מיט וויזשניצער רבי וואקן אראפ פון א בוים, און מיט ריזיגע פיקטשערס פון ארץ ישראל וויאזוי ס'גייט אויסזען, קויף דאס, מאך דיך נישט משוגע, די בעסטע מתנה קענסט קויפן פאר איינעם, איים דעפענעטלי גאנא ביי דיס, איך האב שאלה צו איך זאל קויפן איינס אדער צוויי, ודו ק. סאו נאך איין זאך, ביי די וועי, דאס איז מורא'דיג מורא'דיג, קוק אן וואס דא טוט זיך. די אתרוג האלטערס, דאס איז אנבעליוועבל, איך האב עס געזעהן, איך האב אים געזאגט רבי איך לייג איינס אוועק, סאו קודם כל לוק האו ביוטיפול איט איז, עס איז געמאכט פון הונדערט פערצענט לעדער, עס קומט מיט האר, און קוק עס אן, קיין איינס, נישט קיין זילבערנע און נישט קיין פעיפערנע אתרוג האלטער האבן דאס, ס'איז מעגנעטיק, און קוק אריין אינעווייניג, עס האט שוין אויסגעפארעמט פאר אן אתרוג, לייגסט עס אריין, און זיי זאגן מיר אז דאס האט מיך עס געמאכט קויפן, דאס גייט מיך עס מאכן קויפן, איז אז עניבאדי וואס קויפט דאס באקומט זיין נאמען פרי, און ברוידעט זיין נאמען, סאו לאמיר זען וואס איך האב ליב, איך גיי פאר דעם, לאמיך עס גיין אהין טראגן, און זיי האבן מיר געזאגט זיי מאכן מיר א עמברוידעד נאמען, לעטס סי, לעטס טשעק איט אוט. סאו קוק אהער, לוק עט דיס, ס'איז אנבעליוועבל, זיי מאכן דאס אויפן פלאץ, סאו וואס איז דאס? אה, ס'זעט אויס ווי ס'איז די קאווער. וואו! כ'האף זיי האבן עס געספעלט גוט, אויב זיי ספעלן דוד מיט א י' דעליט איך די גאנצע ווידיאו. נו לאמיר זעהן וואס טוט זיך. אוי נייס! יוסף דוד בראכטס און ווי ס'זעהט אויס. וואו! קוק נאר וואס דא טוט זיך. אה! זיי האבן געספעלט דוד גוט. יוסף דוד בראך. און מ'נעמט עס ארויס. מ'עפנט עס. מען געט עס א קליק אריין, סאו די קויפסט איינס און האסט נאכנישט געשריבן דיין נאמען, האניש מורא רעב איד, קענסט אלצעט אריין קומען די זעסט דעם ווידיאו, דריק אוי וויי כ'האב פארגעסן צו בעטן מיין נאמען, קוק עס אן. יוסף דוד בראך, דאס איז אנבעליוועבל. פיין חברה, יעצט האטס געזען וואס דא טוט זיך, קומטס אריין צו מלכות אין מאנסי, שענסטע סטאר אין די טריי סטעיט עריע,